Il-biskuttini tal-podcast jixtiequ jirringrazzjaw lil SMS Mondial, EasyGas, MRCD, Lourdes Opticians, Faner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazaar, Dallas Furniture, Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, Logica Office Furniture, Beati Paoli Restaurant. Reġa wasal podcast tiħon, ringrazzjaw da kolla għedin seguna fuq il-pagġna ta' Facebook, fuq il-YouTube u fuq il- Xinni din?

M'għandi x'naħbi. Ġieli ġej f'sitwazzjoni li ħbejt affarijiet biex ma weġġax 'il ħaddieħor, dik iva. Eh, dik iva, u anke jien naf, per eżempju, li ssiefer u tkun persuna li tgħix waħdek. Imma ġieli per eżempju taħbi xi ħaġa d-dar, din ħa nistaqsiha lill-mistieden tagħna. Taħ, naħbi xi ħaġa d-dar? Eh. X'naħbi? Jien naf ikollok xi ħaġa, ma trix turiha 'l ommok, per eżempju, inti fil-każ tiegħek, il-maħbi taħbiha d-dar. U x'naħbi li naħbi?
Per eżempju, għandek eżempju, ikollok kontraċettiv inti. Ew, naħbih.
Taħbih?
U x'naħbi naħbi. Għaf għandi naħbih. Imma issa jew minn dejjem? Minn dejjem.
Imma għaw, per eżempju, zaza jaħbuha biex ma tarħix il-mami. Forse xiddej, u? Imma għax jistħu per eżempju. Ma ntomx għalfejn.
Mela, l-missiden tagħna tal-lum għandu x'jaqsam xejn mal-kontraċettivi. Eħa, xisu. Anzi, s-suġġett huwa ferm differenti, però. Xorta għasiru nafuħ, taktar mill-fiċin. Eħe. Però l-laqda li jmexxi biex ngħidlek jidilli illi eh, kella sezzjoni fej Kienet għada tipproteġi jinnaf pereżempju abbuż sesswali fuq ix-xogħol pereżempju, mela. eċċetera. Qed nirreferu għas-segretarju tal-General Case Union, Josef Buġeja.

Min semma dan il-programm fuq il-Facebook Biskuttin ma nafx għalfejn. Għadu qatt ma qalli għalfej, semmiħ il-biskuttin, il-biskuttin jinsab il-Furjana, jinsab il-Furjana eh, fiċ-ċentru. Quddiem il-Fenicia Hotel. Qas oriġinali. Aħjar semmejtuh il-Mandraċ, pereżempju. Għajma, qas oriġinali. Jew id-Due Balli.
Il-ħin li jissandar kellu jkun fl-erba' ta' wara l-ofsinhar fejn dak il-ħin in-nies tradizzjoni jkunu miġburin mal-mejda jieħdu t-te u l-buskuttin. U l-biskuttin ifħalq il-ħmir. Tiżdax titkessa.
Għattajta kull darba li. Mela, dik nfakruwa.
Mela ma għanna l-Segretarju Ġenerali tal-Ġeneral Workers Union. Imma aktar sidin bħala l-ħabib tagħna, Josef Buġeja. Isma, ħansellem il-mami tiegħu għax lajċan fira fil-kunċert kalamita. Għad li mussew ħatablu fuq Facebook biss. Għax eżatt, jiena t-nġi. Issa ħajkollok tmur Tista' lilha Facebook biex tara lilek żgur. Ġgħattela, dolodu.
Il-mummy tiegħek kienet waħda minn dawk li qabżet għalija u għalik. Mela, ħafna.
Meta kellna l-kwistjoni ta' naqqsulna programm minn fuq il-one radio, meta r-riċetti telfu lil Job, kienet waħda minn dawk li qabżet għalija u għalik. Ħafna. U nirringrazzjaha ħafna. Mela, jisom, waħda mill-li għamlitli kuraġġ għat-tejja, kemm min apprezzana. Le, tapprezzawhom ħafna, peress li ma toħroġx ħafna, ir-radio hu kumpanija. Il-kunċert ħadet pjaċir?
Ħafna, ħafna, ħafna, ħafna.
Mela minn Alla ġibtha, għedtlek. Ejja.
Insellmulha minn hawn. Mela. Mela nibda b'did-domanda jiena. Jiena mindu tlift l-ommi ħajti imbidlet totalment ta' taħt fuq. Sirt nibki iktar malajr, ma noqgħodx ngħidha di, imma ħafna drabi nibki iktar malajr, anki nkun qed nara film, per eżempju, xena emozzjonali qed iħbiżli d-dmugħ. U sirt naf kemm meta titlef 'l ommok, 'l ommok u 'l missierek, imma meta titlef 'l ommok, tkun tlift parti kbira minn ħajtek. Ħadd ma ħadd ma jista' jirrealizza sakemm tiġri għal ħares qatt. Ir-rabta tiegħek m'ommok naf li kbira ħafna. Għaliex tħobbha daqshekk?
Dejjem konna ningolawha, dejjem.
Għax għandha l-karattru tiegħek. U missieri kien iktar bniedem riservat. U meta miet il-Papa, x'jien il-Papa tiegħi miet ilu naqra issa, ilu kważi erbatax-il sena, iktar amalgamajna hi tgħidli, inti issa r-raġel li tgħinni ħadt post missierek. Ħadt post missierek, jaħasra. U mbagħad iktar u iktar it-twemmin u l-beliefs. Ommok iktar trade unionistika u għax meta qabżet għalija u għalik għaddi issa s-segretarju taċ-ċer Marchesi. U ma tiddejja minn xejn minn dak kollu li tħoss li hu ġust titkellem għalih. Iva, iva.
U
ssibha ta' għajnuna. Soċjalista tal-prima klassi. Iva, dak it-tip hekk. Fil-fatt jiena meta nkun. Mintofjana. Iva ħafna. Immaġina. U dejjem Nieħu fil tal-affarijiet li tkun qed tgħid fuq l-affarijiet tal-ħajja, l-pensjoni, l-għoli tal-ħajja. Ikollha raġun.
Dawn l-affarijiet. Ikollha raġun.
Hija.
L-aktar platt tajjeb li ssajjar ommok.
Coca prima. Kieku kellek tistieden lili u lil George niklu għand ommok, x'tgħidilha ssajrilna? biex ngħidulha proset. Naħseb tant kemm hemm li qed titfixkel. Iva għax issajjar tajjeb ħafna bħal kolom u r-riċetti tagħha sigrieta. Pereżempju t'ommi jiena il-kussu l-immissieħ il-kussu pereżempju. Le ta' għaġejjen tagħmilha ġejjen tajjeb ħafna. Proset. Ħafna.
Għidilha nippruvawh xi darba mela. U l-aħħar li mort.
Sprat ta' ġimgħa.
L-aħħar li mort, mort biex nagħmilha xi ħaġa, kellha xi ħaġa fit-television u mort hemmhekk u kilt hemmhekk u qaltli l-isbaħ ġurnata x'qed tikol hawnhekk tgħid. Ejja.
Hekk, u għamlet tarja moqlija.
Dik il-favorita tiegħi. Però tindur meta titkellem fuq ommu b'emozzjoni. Kulħadd hu, kulħadd. Jiena ninkwita ħafna meta xi ħadd jiġi jgħidli kelli xi ngħid m'ommi. Oj, jaħasra m'ommok ikollok xi tgħid. Mela, Joseph minn fejn hu? Mill-Ħamrun.
Ħammru nies.
Mgħammed, kont noqgħod il-Marsa dik argument li jkolli ta' spiss minn fuq ix-xogħol, minn fejn tgħid li inti, jekk hux fejn kont toqgħod, jekk int hux fejn twielidt, jew fejn int mgħammed. Le, kieku fejn twielidt kulħadd il-pjetà, per eżempju, ta' żmieni. Hija ħattart. Dik oħra li ma niflaħiex.
Eh, imma mhux kollha l-isptar twilidna. Din ma niflaħiex.
Il-maġġoranza. Jiġi xi ħadd jgħidli minn fejn int, ngħidlu mill-belt, jgħidli le int mill-pjetà. Mhux ovvja li l-isptar twelidna Saint Luke's, ħafna minna? Imma fl-antik kienu jitwildu d-djar. Mhux fejn titrabba inti minn fejn inti? Imma qabel kienu jweldu d-dar. Jiġifieri jekk tkun tqila u titweled fuq tal-linja inti minn fuq tal-linja.
Mammet il-Ħamrun u ngħid li jien Ħamrunis. Darba kien hemm wieħed

Għax idher żgħir hu. Jien nidher żgħir, sorry. Mela mhux hekk. Anke Josef. Josef għandu karattru mhux ta' b'xejn qiegħed segretarju tal-Ġeocares Union li tħobb tgħin ħafna int.
Għandha xogħol biex tgħin. Qiegħda fik.
Kif tara Ġeocares Union illum kun sinċier. Ħdejn ta' qabel. Baqgħet. Għandkom iktar xogħol, kien hemm iktar. Ija.
Il-valuri baqgħu l-istess, imma d-dinja tax-xogħol inbidlet. Allura ġeograżija bdiet tinbidel bilfors, il-problemi qegħdin hemmhekk, id-dinja tax-xogħol kif qed tinbidel qiegħda kontinwament tħalli dak kollu li hemm matul iż-żmien biex jippruvaw ċertu affarijiet ma jagħtux il-benefiċċji li għandhom jagħtu lill-ħaddiema, pereżempju jekk nieħdu, jien naf il-platform workers, jiġifieri dawn lanqas kienu jissejħu impjegati. Sa kulħadd igerger għax jarahom għaddejjin fit-toroq imma huwa faċli li tordna minn fuq il-mobile li kelu jġibulek id-dar, x'hemm wara ma ħadd ma jagħtik kas.
U kien bis-saħħa li għamilna kampanja sħiħa bħala Jerkes Union biex dawn il-persuni bdew jingħataw dak kollu li tat il-liġi, l-protezzjoni li hemm, saħħa u sigurtà, paga bażika, bonuses, health and safety, l-affarijiet kollha. Fil-bidu għedt li intom kontu tipproteġu wkoll l-ħaddiema. Vera tidħol il-Qorti mbagħad. Minn abbuż sesswali fuq ix-xogħol, hux hekk? Żgur. Tiddiskutuha din.
Hija mela jekk ikun hemm każ ta' xi ħadd abbuż jew inkella jkun hemm mhux abbuż sesswali biss, jista' jkun hemm abbuż abbażi ta' politika. Bullying, pereżempju. U bullying, u harassment. Tidħlu fihom dawn?
Hija żgur, mela, żgur li nidħlu fihom. Ovvjament tmorru legalment imbagħad, hu. Għandna tim ta' avukati aħna, barra s-segretarji, għax is-segretarji fin-natura tagħhom Huma daqs avukati, jagħmlu argumenti, fil-fatt anki jieħdu sehem fil-proċessi tal-qorti barra l-postijiet tax-xogħol, u kull abbuż, kull grievance li jkun hemm fuq il-post tax-xogħol jiġi jgħaddi min-naħa tas-segretarju imma mill-preżentazzjonijiet is-segretarju biex jiddefendi jagħti vuċi lil dawk li m'għandux. Fl-opinjoni tiegħek imma qegħdin nasaġeraw? Per eżempju hemm min forsi jinqeda b'dawn l-affarijiet ukoll biex ikisser lil ħaddieħor, ma nafx, pereżempju, jekk jiena nidħol l-uffiċċju ngħidlek bonġu sabiħ, pereżempju, jew bonġu sabiħa, ġieli tkun f'ħalqna din. Jew ciao bello, ciao bella. Hemmhekk qed qed nittantak jien għax ngħidlek ciao bella, pereżempju. Imma l-harassment ikun meta min qed jirċievi l-kumpliment ma jkunx la talbu u lanqas aċċettah. Jiġifieri mhux just. Għax għad sabiħ jew sabiħa. Jiġifieri il-mod kif tagħmel l-affarijiet, il-mod kif tgħid l-affarijiet. Għax ġieli tgħid ejja sabiħ u ma jkun sabiħ xejn pereżempju. Għall-kuntrajta. Pereżempju hekk ngħidilek ħafna di. Anke jien. Bonġu sabiħ.
Xorta etikament inti m'għandekx il-dritt.
Ma nifilħux. Isma' ħa nagħmillek mistoqsija għax naħseb din totta għalija bħala nifilħux. Isma'. Għax din tgħoddha għalija tajjeb. Mela, ħa ntik naqa' l-istampa. L-uffiċċju Calamita qegħdin ħamsa, hu ħaddiema, imma, qed nagħti eżempju, jien biss hemm membru tal-General Workers' Union. Pereżempju, bħal Alfred li ma jridx jiffirmali ċ-ċekk. Għażlik oħra, għax qabel qallek li dan l-aħħar sin jara film joqgħod jibki. Anke biex sin jiffirma ċ-ċekk tiegħi jibki, tibżax. Jien naqbeż għalik.
Hawn iċ-ċajt hawn, tgħidi.
Il-paga hija sagrosanta. Naqbeż għalik. Le, niċċajt għax dejjem ikun fil-ħin. Hemm ħaddiem wieħed f'kumpanija ta' għaxar ħaddiema, imma dal-wieħed biss jgħid mal-General Workers Union. Naqbeżu għalih.
xorta tidħol il-fdija. Iva, żgur. U jkollna każijiet hekk. Isma', u semmejt tad-deliveries. Isma' by the way, ħaddiema ta' kalamita issa għandhom jinkitbu fil-General Workers Union. Min qallek li m'qegħdinx fil-General Workers Union x'kull waħda?
Qatt ma tajt kasha di fil-verità. Mela oqgħod attent għax issa ngħidulek ħaġa u ma tgħidilniex. Le le titlu xejn, sorry ta'. Le jridu jidħlu issa. Issa inti taqbeż għalija jew għalihom? Għalihom. Għalina.
Le imma sorry.
Għalihom. Imma jekk l-employer ikollu raġun.
Mela. Jekk min iħaddem għandu raġun. Le, inti jekk inti. Sorry, mhux dejjem il-ħaddiem għandu raġun. Le, mhux dejjem il-ħaddiem għandu raġun, però naħseb fil-każ tiegħek kif qed jgħidli Ġorġ, naħseb il-ħaddiem għandu raġun.
Naħseb huwa għandu raġun.
Jien għandi raġun.
Tittara jixraqlux il-ċek. Għati ċans.
Għax hemm sena oħra importanti.
Il-paga hija sagrosanta. Dejjem. Fil-fatt, jien anke l-ħaddiema dejjem għattilhom, jiġbru l-flus biex jitħallsu l-ewwel il-pagi. Għax il-paga tal-bniedem irid jgħix biha. Sewwa, jħallas il-loans, whatever. Ġieli kemm hawn każijiet fejn il-pagi ma joħduhomx. Hija żgur. Ikun hawn ħafna.
Żgur.
Fil-fatt, qabel kien ikun hawn ħafna, fil-fatt kien hemm anki sar fond ta' garanzija. Imma l-paga hija sagrosanta, huwa dejn jissejjaħ privileġġjat. U kien hemm okkażjonijiet fejn il-pagi ma tħallsux. Għax ikun hemm il-post tax-xogħol qiegħed f'sitwazzjoni prekarja ħafna. Imma meta tmur, meta tmur il-qrati, pereżempju kumpanija għalqet, falliet trid tħallas il-ħaddiema. Huma li jiġu fl-ewwel post jew l-ewwel ma jiġi l-bank u mbagħad. Le, huwa għalhekk huwa dejn privileġġat jissejjaħ, però jieħu ż-żmien u mhux il-paga kollha tkun privileġġata, parti minnu huwa privileġġat. Però tieħu t-tul u tkun sitwazzjoni letteralment tal-BQU fejn. Le, infatti.
Ħdimtu ma tkunx taf li jekk se titħallas jew. Law is-Segretarju Ġenerali nista' nħabbarlek li dalwaqt se nippreżentawlek lista ta' affarijiet li bħala ħaddiema ta' Kalamita nixtiequ jekk fil-każ fiż-żmien. Issa ħaftu fuq iħaddu l-intervista fuq Josef. Fiż-żmien 24 siegħa ma jaslux lilna ħsiebna bil-qiegħda fuq it-Tritoni. Daqshekk. Daqshekk, nistarrikjaw.

Il-ħaddiema pereżempju tad-deliveries, nafu li l-maġġoranza tagħhom, jekk mhux kollha, huma barranin. Le, għandhom fergħa tal-barranin. Ah, hekk kont sejrlek. Li ma jafuhiex ħafna barranin. Għamlitha diffiċli biex il-General Workers Union taqbeż għal dawn il-ħaddiema. Hi iktar diffiċli, iva, għax ikollhom barra li hawn firxa kbira ta' ħaddiema barranin. Ġifieri aħna fi żmien jew ieħor, mhux kollha f'daqqa, fi żmien jew ieħor, kellna fuq 31 nazzjonalità differenti ta' membri. U ħafna minnhom ikollhom kulturi totalment differenti minn tagħna, anke fuq il-qasam ta' trade unionistiku. Però aħna għandna kważi, jinbidlu ta' spiss, ta' ġifieri, kważi 6,000 membru barrani. Li ħafna, ħafna minnhom ġejjin minn pajjiżi terzi. Mela għax barrani m'għandux drittijiet, għandu l-istess drittijiet. Żgur li għandu l-istess drittijiet. Le, imma aħna naraw. Wis probabbli hemm min qed jarana u hemm min ħa jikkummenta anke fuq dak li qegħdin ngħidu li jgħidulek isma' kemm ilhom ġew il-barranin fejn qabel kienu jagħtu seven euros is-siegħa, issa għax daħlu l-barranin qed jagħtu five euros is-siegħa, l-Maltin trid taċċetta bil-five euros is-siegħa l-bqija Ħabbat bieb ieħor. Imma dejjem veru di. Eħe, tidħlu intom bħala union.
Għax ma naħsibx li barrani, barrani ħa joqgħodlok jitħallas bix-xejn, ta. Ej, imma tifhimni, hawn ċertu barranin, Fred, u għalhekk hawn ħafna anke problemi, anke fix-xogħol. Kif jista' jitħallas bix-xejn jekk imbagħad qed jikkriflett u jrid iħallas? Iva, imma barrani, u għalhekk anke fix-xogħol tiegħi żdiedu dawn l-affarijiet u barranin qed jispiċċaw anke bla saqaf. Jekk ma jkunux jgħixu ħamsin.
Għaliex jekk inti qed ittih five euro u jaqilbu għall-flus tal-pajjiż tiegħu u five euro fil-pajjiż tiegħu tiġa ħafna kbira li wisq probabbli l-five euro li int qed ttiħħ fis-siegħa kieku qiegħed pajjiżu ħa jaqlagħha f'jumejn. Ħa jgħidlek il-aħwa kemm ħa jkellem. Imma biss x'inhu jiġi biex jikri, biex jiekol, imbagħad hemmhekk jibdew il-problemi. Isma' l-intervista mhux fuq il-ħajja ta' Josef issa. Ija u fuq l-union.
Soċjetà biex tirreġenera ruħha. Mhux hekk għedt int fil-bidu. Ir-rata tat-twelid trid tkun two point one. Bilfors. jew iżjed. Issa Malta qiegħda 1.1. Jiġifieri m'għandniex twelid biżżejjed biex insostnu t-tkabbir ekonomiku u nirreġeneraw, anke nżommu l-pensjonijiet. Jiġifieri l-uniku mudell li hemm huwa li inti ġġib il-barranin. Issa, għandek iġġib u s-suq tifqgħu kollu bil-barranin? Le, naħseb irid ikun hemm bilanċ. Imma jekk nieħdu s-settur tas-saħħa, li ħafna ma jridux imorru jaħdmu fih u mhux biss minħabba l-pagi imma għax huwa dedikazzjoni kbira li mhux kulħadd lesti jagħmilha. Issib tirriplejsa ħafna barranini, meta l-mami kienet l-isptar għamlet ħamest ijiem l-isptar. F'ħamest ijiem darbtejn kien hemm Maltin, il-bqija kien hemm tobba kienu Amerikani, kien hemm carers fil-Appini. carers Ingliżi. Isma', jekk tneħħi l-barrani, imma di verità. Jiġifieri x'tagħmel u ma tagħmilx, anke fil-postijiet tax-xogħol tagħna, jiġifieri l-ammont ta' ħaddiema li hemm bżonn jus, jeċċedi t-twelid li qed ikun hemm u t-tfal li qed nipproduċu. Issa ħafna nies qed fil-fatt il-qgħad l-aħħar statistika li ħarġet f'Malta barra l-barranin kien hemm xi 850 ruħ. Jiġifieri l-Maltin mhux mhumiex isibu xogħol, qed isibu xogħol u qed imorru għal xogħol li huwa ħafna aħjar minn dak. Qed imorru għal livelli iktar għolja, managers. Kursi ta' wkoll, semmejt l-isptar, semmejt il-mommy tiegħek, mhux se ngħid għall-mommy tiegħek imma hawn anzjani u hawn anke dawk li mhumiex anzjani li bl-Ingliż ma jifhmux. Meta intom qed titkellmu mad-direzzjoni tal-isptar, Tajjeb, jista' mhux sptar, tista' tkun dar tal-anzjani. Ma nafx, isiru taħditiet isma' hemm bżonn li għall-inqas ma' ħames barranin ikun hawn żewġ Maltin. Il-lingwa hija l-ikbar problema li jkun hemm. Għaliex dawn tmur l-isptar, Fred, din titlaqa' magħha.
Xi professur Russu. Le le, tmur l-isptar koppja. li ħadd minnhom ma jaf bl-Ingliż, u tara lil dan it-tabib, għax huwa barrani, jfittex mal-isptar jekk hemmx nurse bil-Malti biex tiġi tispjega lill-koppja. Il-mummy waħda mill-problemi li kellha ma kinitx tifhem bl-Ingliż.
Mhux il-mummy biss. Biss huma ma kinux jitkellmu bl-Ingliż, jiġifieri hija il-lingwa hija problema u l-Gvern mhux mal-ewwel permess ta' residenza, mat-tieni permess meta jiġi mġedded, qed jagħmel courses, fuq il-Malti u fuq l-integrazzjoni hija hija importanti. Ma tgħidlix li l-barranin ħa jitgħallmu l-Malti hekk blum blum. Le huwa diffi lingwa diffiċli imma Hawn min ħa għoxrin sena biex tgħallem il-Malti. tista' tikkomunika Isma' u hawn min tgħallmu f'xahar, jiġifieri. u naħseb Insomma titgħallem il-Malti f'xahar is. Jekk trid toqgħod fil-pajjiż u taħdem. diffi diffiċli għax hija Imma biex lingwa titgħallem il-Malti f'xahar, il-Malti hija tqil. diffiċli.
Ija, imma tipprova, Fred, Imma- għall-inqas kliem bażiċu.
Inti timmaġina jien immur waiter l-Ingilterra u nkellem il-klijenti tiegħi bil-Malti? Jiena naqbel ma' dak li għadt meta professur barrani jrid jagħti xi aħbar jispjega l-mard lil xi ħadd Malti li ma jifhimx bl-Ingliż. Hemmhekk għandu jkun hemm professur Malti u professur barrani. Jew ma qalx xi ħadd jitkellem.
Jagħmillu translation.
Hemm qal nurse jew carer.
Tkun ikbar problema meta l-persuna barranija ma tkunx titkellem ħafna tajjeb bl-Ingliż. Bl-Ingliż. Però din l-idea Josef importa tagħmlu
Messaġġ edukattiv lil Joe Keziunian li l-ħaddiema barranin huma bżonjużi għall-pajjiż. Jiena meta nisma' li xi ħadd jitkellem kontra l-ħaddiema barranin ngħid dan ma jafx x'qed jgħid. Għaliex il-barranin jiġu li jaħdmu sewwa, qed iħallsu t-taxxa, ma jiħdux pensjoni lura, jitilqu u qed jagħtu kontribut lill-pajjiż għax da imur jixxi, jaqta' xagħru jrid. Is-supermarket imur, jikri frett irid, jiġifieri tiħallu l-flus ukoll hawnhekk. Żgur.
U anki bħala ħidma, għall-investimenti li qed isiru Malta, hemm bżonn il-ħaddiema. M'hemm, jiġifieri għandna problema, fil-fatt iddiskutejniha dal-aħħar, fuq id-demografija, li l-soċjetà, il-Maltin qed jixjieħu u tfal mhux ikollna biżżejjed. Jiġifieri inti biex iżżid, trid iġġib il-ħaddiema barranin bilfors. Issa, li hemm bżonnhom hija, u ħafna, huwa argument popolist ħafna li tgħid isma' l-ħaddiema barranin m'għandniex bżonnhom, dawn qed joħdu xogħol il-Maltin. Kieku jiżdied il-qgħad tal-Maltin, iva, nista' nifhem. Imma li l-qgħad fost il-Maltin. Ineżistenti l-qgħad Malta. Mhuwiex. Xi elf hemm biss. U anki, anki l-figuri li jibdew ħerġin, Ikunu fenomenali u ma jkunux viċin, lanqas viċin ir-realtà ta' x'hawn u m'hawnx u x'qed jagħmlu u ma jagħmlux. Jien l-inkwiet tiegħi jkun meta ħaddiema barranin ma jkunux koperti fi ftehim kollettiv jew f'post organizzat u jsiru l-abbużi fuqhom u. Taħseb li wasal iż-żmien, ma nafx, li jkun hemm liġi li min ħaddem irid jħeġġeġ lill-ħaddiema tiegħu li jkunu f'union. Fil-fatt aħna ilna xi erba'. Mela jaqbel li jkunu f'union? Aħna ilna xi erba' snin. Tajba dik.
Aħna għaliex? Inti idejqek pul-pulizija għall-belt? Le. Le, le, jiena qed ngħid in ġenerali. Għax ma tagħmel xi ħaġa. Jien naf li għandhom ikunu fil-union. Jiena pereżempju ħafna snin ilu, qabel kont naf tiegħek, kont naħdem ġo fabbrika, kont naħdem ġo fabbrika li l-owner, orajt, l-ewwel ħaġa li jgħidlek fl-interview, mela, il-ħaddiema qegħdin f'din l-union, Inti lest li tidħol mal-kumplament tal-ħaddiema? Jekk tgħidlu le, qas jgħaddik mill-interview. Aħna ilna erba' snin nargumentaw li kull ħaddiem għandu jkun awtomatikament membru f'union ta' liema twemmin irid, jagħżelu, imma u ngħidu wkoll li anke l-employers għandhom ikunu fl-associations. Għax hekk biss tista' taqta' l-abbużi li jkun hemm fuq il-postijiet tax-xogħol. Jiena bħala. U l-abbużi li naraw f'postijiet tax-xogħol dal-jiem kien hemm artiklu fuq persuna li ġie terminat meta ntbagħat lura pajjiżu biex jara 'l ommu għax kienet qed tmut u ġie terminat lanqas kien jaf x'qed jiġri. Jiġifieri waqt il-Covid rajna diversi pasta żgħati li ħaddiema ġew itterminati b'SMS jew kellhom jieħdu ħlasijiet u ma ħaduhomx. U hekk bastażata u kbira, abbuż, lanqas nistennieh f'soċjetà demokratika u progressiva bħal tagħna li tipprova tagħmel il-flus minn fuq demm ħaddiem ieħor. Persuna, jew kellna persuna li waqgħet ġo sit ta' kostruzzjoni u qabduha tefgħuha fuq bankina u qalulha għid li qlajt daqqa ta' karozza. Mhux affarijiet li jsiru, assolutament. Għax dak bħal dak li kieku il-bniedem huwa xkora ramel għalihom. Hekk.
Jiġifieri bħala union. Nħaġġuha.
U ilna nargumentaw fuqha żmien u qiegħda fi proposta. Fil-verità min iħaddem. Fil-manifest elettorali ta' partit politiku biex tiġi introdotta. Għax hekk biss tista' taqta' l-abbużi, self policing. Ekku.
Naqbel. Min iħaddem iktar jaqbillu jkun f'union għax ħafna drabi ħer tirraġuna mal-union għax taf tieħu r-raġun inti milli tirraġuna direttament mal-impjegat. Speċjalment jekk għandek xi ħamsin ħaddiem kulħadd ġej jgħid tiegħu. Hekk għall-inqas għandek rappreżentant tal-union. U l-biżgħat kollha li kellu jsiru li meta jgħidu, pereżempju meta kien qed konna qegħdin ngħidu li l-korpi dixxiplinati għandhom jidħlu u jkunu membri fil-union mingħajr id-dritt tal-istrajk. Ir-rivoluzzjoni li kellha ssir ma saritx, kulħadd huwa kopert bi ftehim kollettiv, daħlu, baqgħu miexjin. Huwa b'mod progressiv kif tmexxi. U llum il-ġurnata anki l-Unjoni Ewropea qed tirrikonoxxi l-collective bargaining li huwa għodda biex inti ttejjeb il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini tiegħek. Fil-fatt fuq direttiva minnhom irid tkun li 80% tal-ħaddiema jridu jkunu koperti dak li jissellaħ jissejjaħ. Jiena rajtek u wieqafna issa ħa nagħmlu domandi differenti. O miħi kemm ma nifilħu. Veru ksirtni. Isma', di inti ġiri tikser il xi ħadd. Le ma niksirx għax jiena

Le, ma s-sena. Ġieli kellek per eżempju 500 euro f'bejthom? Id-dar?
Eh.
Ma jien issa ngħix waħdi. Kont ġieli ma tantx.
I, tajjeb, ikolli l-paga u jħodili xi ħadd. Ma jien ngħix waħdi.
Il-cleaner, per eżempju.
U għaddak x'għadda x'jaqsam. U oh, eh, mhux qed nemmek qatt ma ħbejt xejn id-dar. Ex, lex vera, mhux qed nemminkom. Sorry.
L-uffiċċju ġirieħ bejn jien waħdi. Allura ta' xi tittaħbi, xiex tittaħbi? Le, imma jekk xi ħadd jiġi, jekk għandek ċurkett tad-deheb. Ajma kieku għamiltha jien dil-mistoqsija għamul il-wiefen, kieku bdiet ix-xitwa. Żomm, jekk għandek ċurkett.
Ara meta kont tifel kont ngħix għand ommi, hija ħbejt affarijiet, li ma rridx nuri lil ommi.
Pereżempju, qed tara kif kien jaħbi? Imma jekk jien għandi ċurkett. Qatt ma ħeb.
Qatt ma ħeba xejn ħej. Bek għaddi ċurka tafi għaddi naħbeb minn Santa ommi. Maria Goretti.
Qatt ma ħbejt xejn inti f'ħajtek, ġifieri. Jekk għandi ċurke. Ġifieri jekk issifer inti. Eh. U qiegħed ġo kamra ta' ħotell. Eh. U għandek il-flus, ma taħbihomx. Imma hekk Ħallihom fuq id-desk.
Jien qed nieħdok li naħbi, qed mhux hekk kienet il-mistoqsija fil-bidu, jekk jiena naħbi xi ħaġa minn ommi. Le, mhux dik. U mhux kulħadd jaħbi. Mhux kulħadd jaħbi xi ħaġa. Oġġetti taħbi d-dar. Jekk għandek bħal meta inti flus. Eh, Ngħid pereżempju l-ġimgħa d-dieħla ħan siefer, ara, dan ma ma nitfagħhomx eh. il-bank għax għandi. Eh. Ġifieri inti nitfagħhom.
Josef, Josef, għax tark tiċċassa. Eh, ġifieri tħares lejkom għax ġifieri inti, ġifieri inti, ġieli xrajt rigal Lil tad-dar u ħbejtu, per eżempju, sakemm jiġi l-birthday, qatt ma ħbejt xejn int. Le, ma jiena d-dar.
Jekk joqgħod waħdu, x'ridu jaħbi?
Issa, jekk jiena xtrajt rigal. Meta kont m'ommok. Le, meta kont m'ommi hija żgur. L-uffiċċju ta' Joe Garzuna, qatt ma ħbejt xejn. Le. U issa ħa jgħidlek hawn jekk jaħbi x'inhu l-uffiċċju ta' Joe Garzuna. Anzi, ħalli l-affarijiet kollha jiġru. Għandi affarijiet li tawhomli u għadhom hemmhekk, ilhom xhur hemmhekk. M'għaliex issa jekk jiena xtrajt rigal lil Alfred Zammit u ġej id-dar hija ħa naħbih biex ma jarahx mill-ewwel? All right, mela ġieli ħbejt.
Imma mhux li naħbi xi ħaġa id-dar. U inti qatt ma ħbejtilha xejn 'l ommok? Le qatt ma ħbejt xejn.
U tigdibx.
Ara, żgur. Ma jistax ikun.
X'trid taħbilha?
Ma jistax ikun.
Skont x'naħbi imma? Inti fil-bidu għad.
Kellek relazzjoni ma' xi ħadd li l-ommok, per eżempju, ma togħġobhiex din relazzjoni, tgħidlix ma ħbejtilhiex. Qed tara bdejna. Għall-bidu iva, mbagħad le, din l-għażlija tiegħi. Imma ġieli ħbejt. Imma inti taf x'ha. Kull bniedem jaħbi xi ħaġa, ja ħasra. Fil-bidu għad, xi ħaġa li ħa tweġġa' lil xi ħadd taħbija, hekk all right, imma l-bqija xi ġnaħbi. Taħbi għall-bżonn kultant, per eżempju. Le, le. Mhux dejjem. Imma hemm, inti tagħmel distinzjoni naħseb bejn taħbi. U filli għal ommi, u filli għad-dar,

Jien naf,
bejni. Għax int ir-rappreżentant tiegħi għad hawn. Inti tħossok Ħamruniż? Ara ma tibdiex ix-xogħol ta' Segretarju tal-General Case Union minn issa, eh?
Ħallih jidħol fil-union l-ewwel. Le qiegħed fl-union. Ġej ġej qiegħed fil-union. Trid nurik, ara m'għandix il-portmonni għax nurik anke l-kard. Isma' jiena ta' sbatax-il sena, fit-tmintax kont fil-union jiena. Żgur li nħossni Ħamruniż.
Tħossok Ħamruniż?
Fraħt meta ħadu l-lig, pereżempju? Żgur.
Tmur San Gejtanu? Iva. Iva.
Kull sena.
U kont fl-għaqdiet Ħamruniżi nimmaġina wkoll? Le, m'iniex daqshekk akkarit li nkun. Qatt ma kont f'kumitati fil-Ħamru? Le.
Imma xorta Ħamruniż. Tmur tarahom jilgħbu l-futbol? Ma tantx, għax ma tantx ikolli ċans lanqas. Imma tieħu gost li huma champions, saru champions ta' Malta?
Żgur.
Tajjeb.
X'aqbiżilek l-aktar jew? Inti.
Jew jiena. Le ċajta. Ġieli, abżent Secretary Workers Union.
Ejja żgur.
L-intolleranza u t-traskuraġni tal-affarijiet. Li nkun naf li l-persuna kapaċi tagħmel xi ħaġa ferm tajba u tagħmilha ħażina jew jew ma tkunx daqshekk tajba. It-traskuraġni idejqek. Traskuraġni. U mbagħad fis-soċjetà tagħna l-intolleranza. in-nuqqas ta' rispett lejn xulxin. Per eżempju. U rridu nispiċċaw mhux nikkritikaw l-argument imma rrid nikkritika l-persuna u ngħajru 'l xulxin. Personali, b'mod personali. U ma niflaħx iżjed nisma'. Per eżempju l-fatt li l-Maltin fl-opinjoni tiegħi ma jridux jitgħallmu ħafna minnhom biex iżommu l-indafa, per eżempju. Kulħadd tala' l-mouth. Dik tirrabjak? Ħafna.
Ħdejja jien noqgħod il-Pietà, U hemm ħafna flettijiet. Ma nistax nifhem fil-flets għandhom il-karta meta joħorġu l-boroż u qatt ma joħorġu dolodu ħrixt
u nsib il-borża sewda li sippostha toħroġ. Ma nistax għaliha. Illum għamilt post jiena, bdejna waħlu ċitazzjonijiet, ma jistax ikun. Din nixtieq nagħmel xi ħaġa. Pereżempju, aħna l-gargur Iż-żibel jinġabar fil-għaxija. Il-Kunsill Lokali, għax malli jeħel xi ħaġa mbagħad il-Kunsill. Jeħel is-Sindku.
Eh, il-Kunsill Lokali qabel inqalbet din biex jinġabar fil-għaxija, ma nafx kemm il-karta bagħat id-dar javża bil-Malti u bl-Ingliż miktub isma' ħa jibda jinġabar wara s-sitta ta' filgħaxija. Jekk tmur issa tara t-triq. mimlija. U dawn mhumiex barranin, jiġifieri dawk li joqogħdu jwaħħlu għax barranin. It-triq tiegħi m'hemmx barranin Maltin. Jien naħseb waħda mill-fatturi hija li jinġabar waranofsinhar. Jiena naqbel li għandu jinġabar filgħodu, pereżempju. Tagħna filgħodu jien.
Ħa teħlisha. Tagħna filgħaxija wara s-sitta. Imma ma nistax nifhem.
Bilfors għandha ġurnata, hemm is-second tiegħek tkun ħieles. Hi hi, imma inti għalfejn għandek toħroġha fis-sitta, toħroġha filgħodu? Jekk forsi mhux ħa tkun id-dar. E allura?
Ħu paċenzja. Ħudha miegħek u ormiha fis-skiep. Lejla bniedem.
F'kull waħda u daqs dan skiep se mserrtin. Agħmilha fuq is-sit ta' wara. Hi mela x'tak hemm bżonn ara leġ hi li għamiltha. Jiena bniedem li nipprova nimxi u nemmen li nimxi ħafna mar-regolamenti għax ir-regolamenti qegħdilhom hemmhekk biex jipproteġuk u. Ekku. Jekk jiena għas-Sibt noħroġ il-borża s-Sewda u noħroġha s-Sibt, sinjal li tkun m'għandix għalfejn noqgħod ninkwieta. Imma li nara l-ħdud, li naf li m'hemmx ġbir ta' l-ebda borża. ta' tip ta' skart, u joħorġu 'l borra s-Sibt, il-Ħadd, ma nkunx niflaħha. Le, dik le, oh, mhux ovvja. L-aktar platt favorit ta' Josef apparti t-tarjeb bħali? Ħut.
Ħut.
Daqshekk? Ħut. Ġorġ ma jħobbux il-ħut, per eżempju. Ħut u għaġin. Ta' xewka, le.
Ħut u għaġin. Mela hawn xi ħut bla xewka.
Mela, ma hawnx il-pixxi spat, ikollu waħda fin-nofs. Imma dak għax ikun kbir.
Is-selmin. Għax ikun kbir u jaqsmuh min-nofs. U s-selmin?
X'kull waħda. Ħut. Imma inti fili tħobb? Ma nħobbx pereżempju Fix fili. l-awras li toqgħod toqgħod. Tad dak biex jem, dik biss ixxiber Dik dik- dik natfu tajjeb, eh? Jiena meta mmur f'restorant għad ngħidilhom għal kull xi oh, il-ħut inħobbu wkoll. Għal kull xewka liker b'xejn, joqogħdu attenti.
Ara ma tentux il-parir tiegħu ta. Le, Jara, le. ħut.
Ħut u għaġin. L-aġil li tjeb. Taf is-sajjar? Le.
Le.
Niekol naf.
Jifhem, għandu xi ħaġa minni mela. Niekol naf.
Jiekol biss. Isma', fil-ħajja personali l-aktar mument li ġagħlek tkun ferħan?
Fil-ħajja personali. Jew li tibqa' tiftakar. Twelid tat-tifla hu. Tifla tiegħi. Miraklu. U kull achievement li kellha f'ħajjitha. Dejjem tani sodisfazzjon. Kif affettwatek il-mewt ta' Tony Zarb? Ħafna.
Għax jien rajtek emozzjonat ħafna. Ħafna, kont imsiefer.
Kont qiegħed la jellgħu il-konferenza. Kont taf imma li sejjer lura, u x'hemm. Il-Ġimgħa kellimni, kien tajjeb ħafna. Jien sifirt is-Sibt. Il-Ġimgħa kellimni, kien tajjeb ħafna, awgurali għall-konferenza u qal li daqt narak. Is-Sibt tlajt il-konferenza. Il-Ħadd bdejna wara l-ofsinhar. U bagħatli Elton u għadtlu jagħti l-konferenza, Elton għadtlu nqala' xi ħaġa, għadtlu noħroġ u nkellmek. Qalli aħjar qalli għax għandi bżonn inkellmek. U ċempilli u qalli li miet u ma stennejthiex. Ma stennejthiex. Ma stennejthiex għax il-ġimgħa imlejt kelli high hopes li kien tajjeb ħafna l-mod kif kellimna. X'kienet ir-relazzjoni tiegħek ma' Tony Zarb? Tajjeb ħafna, kbirt miegħu. Kif tiddeskrivih?
Għax hu kien jidher li.
He was a gentle giant. Ikun hemm problemi emozzjonali kien jaqbad jibki. Mhux il-mod, il-karattru ta' Tony qatt ma kien dak il-mod konfrottattiv li kulħadd kien jaħsbu. Assolutament. Kien jiżbel u jiġġieled għad-drittijiet tal-ħaddiema, hemmhekk ma kien jitlifha. Imma għall-bqija bħala karattru kien ġentilissimu. ġentil Jiena ħafna. kultant nkun id-dar waħdi u nibda ngħid, jibdew għaddejjin minn quddiem għajnejja n-nies li ħallew did-dinja u nibda ngħid, per eżempju, Ray Mahoney miet, per eżempju, li nafu ngħid, daqshekk rajtu. Kultant lanqas nemmen li n-nies ikunu telqu għal dejjem. Għalaq sena Tony diġà. Diġà. Ġunju.
Diġà. Insellmu l-memorja tiegħu. Dejjem. U ta kontribut kbir. lill-ħaddiema. Ħafna hemm. Ħafna. U baqa' sal-aħħar.
Żgur.
Jiena Toni nammirah il-prinċipju.
Il-prinċipju tiegħu ma kien jixtriulu ħadd. Xejn. Xejn, u dejjem il-union. U l-union kienet ħajtu. Ħajtu. Għex hemmhekk. Isma', jekk insaqsik l-ikrah mument tal-General Workers Union, ikun minbarra Tony Zar, bħax jiena pereżempju minn età żgħira lilu niftakar, taf kif?
Ħa ngħidlek meta tmur, meta tmur ġo posta, relatat max-xogħol dejjem. għax l-ikrah mument li kelli f'ħajti ma kien marbut xogħol u personali. Meta kont qiegħed xogħol kont qiegħed laqgħa u ċempritli oħti u qaltli li papà waqa' u qiegħed mitluf minn sensih ħadnih l-isptar u mbagħad miet. L-agħar mumenti dawk.
Però l-agħar mument relatat max-xogħol meta tmur ġo post tax-xogħol, U tgħidilhom li ħa jitkeċċew u ħa jilgħaq il-post tax-xogħol. Jiġifieri kelli mumenti, kelli mumenti fejn kien hemm postijiet tax-xogħol kbar li jagħlqu l-bibien tagħhom u tmur tgħid il-ħaddiema li ħa jispiċċaw bla impjieg mingħajr dawn qatt m'għamlu xejn ħażin. Intom veru, intom veru dak li jikkritikawkom? Illi meta jkun hemm Gvern Laburista qatt ma tipprotestaw? Dik dejjem l-istess skuża u l-istess affarijiet. Inti trid fi djalogu soċjali. Jgħoż ma jkunx hemm għalfejn jipprotestaw. Inti fejn għandha jkun hemm djalogu soċjali, inti jkun hemm xi ħadd li jitkellem u xi ħadd li jisma'. Il-problema li tinqal' għandna aħna meta jkun hemm Gvern Nazzjonalista, u jien esperjenzajtha għax kont nirrappreżenta l-ħaddiema tal-Gvern, li ma jkunx irid jisma' xejn. Allura jkollok, sa jkellna problemi. Naf il-ġimgħa li għaddiet kellna l-azzjonijiet għax kien hemm tal-Air Malta għax kien hemm il-management li ma riedx itina data għall-laqgħa. Pereżempju. Imma mbagħad meta tibda titkellem kulħadd jisimgħek. Inti lħaqt lil Joseph Muscat ukoll meta kont Segretarju Ġenerali, hux hekk? Jiġifieri ma' Joseph Muscat Ġieli, kellek argument? Ija, żgur.
Argument fis-sens?
Ija, ta' diskussjoni. Ta' diskussjoni. Ma' Joseph Muscat. Ma' Robert Abela.
L-istess. Suppost Robert Abela jifhmek lilek. Għax relazzjoni industrijali. Għax missieru kien involut.
Ija, żgur. U da tela' trabba Robert Abela. Dil-ġimgħa, il-ġimgħa li għaddiet kellna laqgħa dwar. Trabba fit-taraġ tal-union dan, jiġifieri. Kellna l-kwistjonijiet tal. tal minħabba qtugħ tad-dawl. Ġifieri konna laqgħa miegħu. U li kien mal-aħħar qabel l-ewwel ta' Mejju li għadda, Robert Abela, l-Prim Ministru ġie hemmhekk u qal nieħu pjaċir li d-dar naturali tal-Qaddiem, il-Ġimgħa Każjuni, ġifieri kif qed tgħid inti. Huwa tal-binja, huwa midħla sew, Robert. X'inhi r-relazzjoni ta' Ġimgħa Każjuni mal-Knisja? Tajba, ma jkunniex problemi, m'għandniex problemi. Qatt ma kien ikun problema.
Ma l-arċisqof nintaqgħu ta' spiss. Eh, mhux ta' spiss. Jiena l-arċisqof fil-kontroversi li forsi jkun hawn jiena nirrispetta ħafna, no pjaċir nisimgħu jitkellem, eh, bravu ħafna. Ovvjament ħadd mhu perfett. Imma jien nammira ħafna. Le, nitkellmu anke fl-ewwel tas-sena nintaqgħu morru nagħtu l-awguri u nitkellmu bejnietna, mniegħ ħafna li intelliġenti. Jo, semmejt li tattendi diversi konferenzi fejn ikun hemm diversi unions u nimmaġina titkellmu, anke inti titkellem fuq il-kundizzjonijiet tal-ħaddiema li għandhom Malta u huma ta' pajjiżhom. Kif iħarsu l-barranin lejn il-kundizzjonijiet tax-xogħol u anke dak li rnexxielha tikseb il-General Workers Union għal diversi ħaddiema?
Affarijiet tajbin, speċjalment drittijiet ċivili. ħafna jħarsu lejna tajjeb. Eh, ikun hemm argumenti eh, x'qegħdin nagħmlu u ma nagħmlux, kif qegħdin nagħmlu l-affarijiet, x'qed jiġri. Xi kultant anki jkun hemm ħarira għira lejn pajjiżna, eh, ġifieri, għax eh, jekk inti qed tieħu x-xogħol lil barranin, ejja nieħdu kumpanija li jkollha diversi siti ta' produzzjoni fl-Unjoni Ewropea u jien qed nieħu x-xogħol lil ħaddieħor, U għamilna diversi preżentazzjonijiet aħna. Darba kellna kumpanija li kienet ħa tagħlaq u tkeċċi fuq tliet mitt ruħ. Għamilna kuntatti barra bħala Jurgen's Union. Ġibna kumpanija ġdida, ħadet 'il dawn il-ħaddiema kollha u ma kellix biżżejjed nies ridna nġibu iżjed nies biex nagħmlu. U kienet il-ġwekeżjoni li bdiet kollox il-proċess sħiħ. Aħna bdejna mbagħad għaddihom il-Gvern, għaddejnihom il-Gvern biex sabu s-sit u llum hija waħda mill-iktar kumpaniji rinomati li hawn f'Malta. Tajjeb ħafna, mela aħna qegħdin noqorbu lejn tmiem, tajjeb, ħa nfakkar lil dawk li qed isegwuna li għandna l-kompetizzjoni marbuta aktar kmieni, Joseph qalilna meta twieled. U dik hija l-mistoqsija li aħna dejjem nagħmlu. Tidħlu biċ-ċans li tirbħu voucher ta' 50 ewro grazzi għal Mercanti Restaurant li jinsab fit-Terrazzin tas-Suq tal-Belt. Lilek ukoll, Josef, se ntuk voucher ta' 50 ewro ħalli tmur tiekol ikla ġewwa l-Mercanti. Terrazzin tas-Suq tal-Belt. Imbagħad għidtilha Alfred ħa jgħidlek liema platt tieħu. Ħsibt niġi miegħek. Eh tista'.
Ħallasli inti mela f'dal-każ. Eh jew it-tnejn.
Oros kull waħda.
Immorru lunch.
Int ma tistħix qed intuh voucher u ħa toħodulu. Eh mhux irid hu ma jridx jieħu guest. Eh tinsiex qabel titlaq ħalli nitkellmu ftit fuq il-kondizzjonijiet tax-xogħol ta' Calamita. Iva se nitkellmu. U anke ħabba ċekk. Jekk daw per eżempju, l-aħħar eżempju, daw iridu jidħlu fil-union ma naċċettax, x'jiġri? Eh xi dritt għandek li għax jagħmel hu? Le min iħaddem ma jistax ma jaċċettax. Le żgur, Alla ħares.
Huwa dritt fil-Kostituzzjoni. Ġieli jkun hemm min jgħidilhom ara, jekk titlu fil-Union Kizzico. Ikun hemm, ikun hemm. U huwa kontra l-liġi. U dik hi għalhekk irridu nitkellmu dwar id-dritt awtomatiku li ħaddiem ikun membru fi trade union. Għax ikun hemm employers diversi li ma jħalluhomx. U dak huwa dritt tal-assoċjazzjoni, huwa dritt fil-Kostituzzjoni. Dan suġġett interessanti. Issa, jekk. Jiena jaqbidli titlu fil-Union Kizzico. Mela, jekk 20. Għax għandkom paga iktar milli suppost. Ħa tonqos fi dal-każ. Eh, mela, tina aktar. Ma tonqos.
Le, tiżdied.
Isma', li qal Alfred, għax dan interessanti u żgur. Ma ġbitux.
Id-direzzjoni ma ġbitix. Le, ma tħallix tilab moħħok, jekk tidħol flulli nil-paka tiegħek ħatol aktar. Tinsiex inti manager, account. Isma', jekk tidħol fil-union, jekk tidħol fil-union, ma tistax iġi, ma tistax tuħu sikkem tritu. Ma jistax tħossek kemm trid, ma naħsek mhux bil-liġi, u n-nies mhux bil-liġi. Hawn min hu sikk kull ġimgħa. Ara, skull waħda, hawn min joħroġ sena sikk. Ikun ma jiflaħx, forsi ikun ma jiflaħx. Jew toħroġ tqila, pereżempju. Ma dik ma dikx problema, għax hu ġieli għandek inti. Isma' li qal Alfred, jekk għandek grupp ta' ħaddiem, 20 ħaddiem, li tmienja minnhom daħlu fl-union ġew jaqgħu jqumu sqalilhom l-imgħallem li jekk tidħlu f'union ħa nkeċċikom, imma intom bħala union issiru tafu li barra dawk it-tmienja hemm il-kumplament li jixtiequ jidħlu qed jibżgħu l-union tidħol hemmhekk. Hija mela.
Tressaq il. U nitkellmu u jekk hemm bżonn nafu li l-employer ikollu jkun hemm il-ħaddiema lesti jixhdu li da qed jeddidhom, biex ma jidħlux fil-Union, nistgħu nirrapurtawh għax għandek dritt kostituzzjonali dak li jissejjaħ id-dritt tal-assoċjazzjoni. Ifferma ċ-ċekk, Alfred! Iju issa niffermalek. Ejja ħa mmorru.
Mela, nagħlqu hawnhekk il-podcast tal-lum ukoll. Ħa tihom ir-riċetta tar-rummien? Le, mhux ħa ntiha m'hemmx ħin hu. U ejja tihielhom malajr.
Mela, granita tar-rummien. Ejja. Mela, inti ma tafx xi ssejjer, oqgħod attent. Hekk jogħġbok. Għax ma jafx isajjar u jagħti r-riċetti, tista' tifhimha? Granita tar-rummien, għandkom bżonn erba' rumminiet jew 500 millilitru meraq, erba' magħref zokkor ħafifa ta' din. Mela trid ħafna dik rummien għax dak ma tantx joħroġ meraq naħseb hu. Erba' rumminiet, irid ikollok s-saħħa li tasarhom. Erba' rumminiet jew 500 millilitru meraq, erba' magħref zokkor, U nofs kuċċarina meraq tal-lumi, daqshekk biss. Daqshekk?
Issa kif tagħmilha, aqsam ir-rummien u oħroġ iż-żerriegħa. Għandek biċċa xogħol mhux ħażin. Mamma mia! Agħfas!
Agħfas bejn idejk biex toħroġ il-meraq. Agħfas! Agħfas kollox minn passatur biex tieħu l-mela kemm tista', illum hawn dawk il-magneti Għaw minn sifer Tixħiju minn tules. Għaw minn sifer. Ta' sarabi si xiberras. Għadda xie erba. Kun darba li tmur tules. Għadda. Mela, wara pizzerija, jek se tuża l-meraq lest, għaddi mill-ewwel għal numru erba. Ta' riċetta ġifieri. Ġodix tal-ħġiex baxx tal-ħġieġ baxx, ħallat flimkien il-meraq u z-zokkor, ħawwad sakemm iz-zokkor jinħall. Daħħal fil-freezer għal erba' sigħat, imma kull 30 minuta iftaħ il-freezer u ħawwad bil-furketta, fiha naqa' dak ix-xogħol imma tiġi tajba. Biex isservi oħroġha minn qabel ħalliha tinħall naqra x'imbagħad tkun. Doqtha int, ġifieri għamiltha? Iva jien għamiltha, din vvintajtha jien. X'għamilt int ejja niltaqgħu bħalhom tmint ijiem ma jidhirhomx ta' Grazzi lil kulħadd, ippermettuli Sponsors. nirringrazzja lil dawk li qegħdin jgħinuna, grazzi lilek Josef. Nirringrazzjakom Grazzi tal-opportunità.
tas-sapport tiegħek ukoll lejna u tar-rispett li għandek lejna. Grazzi aħna napprezzaw immens u aħna rispett kbir lejn il-General Workers Union. u t-tmexxija tagħha. Grazzi għal MRCD, Limited Bathrooms and Ceramics għal kmamar tal-banju li għandkom bżonn, Beati Paoli Restaurant fi Triq San Pawl il-Belt tiklu tajjeb ta' veru, Dallas Furniture, Lighting and Interiors, Easy Gas Malta Limited, Royalty Bedding, SMS Mondial, Mercanti Restaurant eh, fit-Terrazzin tas-Suq tal-Belt tiklu tajjeb ta' veru, Aladino Carpet Center, Jewel Box, Silvia Bazar, Sherry's Estate, Centro Moda, Rotunda Cafe Bar Noel Auto Dealer. Grazzi lil kulħadd f'isem id-direzzjoni tal-podcast insellmulkom jien u Ġorġ. Tislijiet.

Beati Paoli Restaurant.